Iawn. Croeso i chi gyd i Wyl Gerallt uh, sydd yn cael ei chynnal am y chweched tro eleni. Mae'n chwith, mae dechrau o Stydi Flair ym Mhontyberem, mae, mae pethau heddi yn ytrach na uh, o ganolfan a lleoliad yn Llambed o fewn bro Eisteddfod Ceredigion. Uh, fel mae'r duedd wedi bod i ni ddilyn uh, bro'r Eisteddfod, oedden ni'n llan rwst y llynedd. Um, ond dyma'r chweched tro i Ŵyl Gerallt gael i chynnal, a sefydlwyd yr ŵyl drwy weledigaeth fy rhagfleinydd fel cadeirydd, y prifardd Dafydd John Pritchard. Gyda'r bwriad o gofio am Gerallt Lloyd Owen, oedden ni newydd ei golli um, y flwyddyn cyn yr wyl gyntaf, aelod um, brwd o bwyllgor gwaith Barddas hyd y diwedd ac wrth gwrs un o sylfeinwyr uh, Barddas, sef y Gymdeithas Gerdd Dafod, nôl ym 1976. Ond mae'r ŵyl hefyd wedi magu enw ychwanegol eleni, ac wi'n siŵr bydde gyda Gerallt ddim gwrthwynebedd i hynny, sef Llwydfest. Felly croeso i Ŵyl Gerallt a Llwydfest. Syniad y Prifardd Twm Morys, un o gyfeillion mawr y Prifardd Iwan Llwyd, oedd gwneud bywyd a gwaith Iwan yn ganolog i'r ŵyl eleni. A gan ei bod hi'n ddeng mlynedd bellach ers iddo ein gadael ni, Um, I ni'n ddiolchgar iawn felly i Twm am yr ymdrech i gynnal y cof a dathlu cyfraniad y gwaddol Iwan. Wrth i ni gofio am Iwan eleni, trwm yw gorfod nodi'n bod wedi profi colled ar ôl colled dros gwta wythnos um, yr wythnos ddiwethaf yma fel cenedl o golli Jan Morris i Mari Lisa ac yn y Machraeth yn fwyaf diweddar, colledion aruthrol bob un, ac mae'n cydymdeimlad dyfnaf ni yn Barddas gyda theuluoedd, cyfeillion ac anwyliaid y rhai y gollwyd, a daw cyfle gobeithio i'w cwffhau bob un a'u cyfraniadau unigryw dros yr wythnosau, misoedd a'r blynyddoedd nesaf 'ma. Cyn i mi sôn am gynnwys yr ŵyl eleni, rhaid i fi weud gair bach o ddiolch i'n swyddogion a'n staff gweithgar, um, gan nad ydyn ni'n cael gweld yn gilydd uh, yn y cnawd wyneb yn wyneb ar y foment ac felly braf yw gallu eu cyfarch. I Ceri Davies am ei waith cyfrifo manwl fel trysorydd, i'r Prifar Llion Jones am bob cefnogaeth a doethineb fel is-gadeirydd ac wrth gwrs i Rhys Dafis, ein hysgrifennydd a cheidwad ein cyfansoddiad am gadw'r olwynion i droi neu eu stopio nhw os ydyn nhw'n troi yn rhy gloi neu'n mynd yn wyllt uh, dan uh, gadeiryddiaeth yma. Diolch o galon hefyd felly i Twm am y weledigaeth a'r gofal wrth guradu yr elfennau uh, sy'n cofio Iwan Llwyd eleni. A hefyd diolch i Alaw Mae Edwards, golygydd creadigol Cyhoeddiad y Barddas, ac i'n cydlynydd newydd ni, Alaw Griffiths. Alaw, sydd wedi taflu hyn yn mewn i drefnu'r ŵyl hon eleni, a hith e ond megis dechrau yn y swydd, felly byddai'r ŵyl ddim yn digwydd tasa fe ddim am ych ymdrechion chi i gyd, a diolch hefyd i ragflaenydd Alaw fel cydlynydd Bardda, sef Ffion Medi Lewis Hughes. Pob dymuniad i daeth i Ffion yn y busnes argraffu yn Nhregaron. Ac un nodyn ychwanegol ond pwysig i chi, uh, i chi sy'n aelodau o'r Gymdeithas Gerdd Dafod, mi fydd ein cyfarfod cyffredinol blynyddol yn cael ei gynnal ar nos Fawrth y pymthegfed o Ragfyr. Uh, felly, jyst dros bythefnos, a hynny dros Zoom. Felly, os nag ych chi wedi gallu cyrraedd ein cyfarfod cyffredinol uh, oherwydd resymau dearyddol yn y gorffennol, gobeithio fod hyn yn agor yr, uh, er mynediad i bawb sy'n gallu. Ar ran ein Ysgrifennydd Rhys Dafis, fe'ch gwahoddir felly yn frwd i ddod i drafod amryw faterion yn ymwneud â'r flwyddyn a fu lle mae'r Gymdeithas ger dafod yn y cwestiwn, a chyfle i chi godi unrhyw fater a fynnwch. Ry'n ni'n awyddus iawn i glywed wrth ein haelodau. Felly, yr arlwy heddi. Mae yna wledd yn eich disgwyl chi, yn gymysgedd o ffilmiau wedi eu paratoi, um, digwyddiadau wedi recordio a thri digwyddiad byw. Y digwyddiad y byw am ddeuddeg, am ddau o'r gloch ac am dri. Nawr, bydd modd gwylio rhain ar Zoom a gofyn cwestiynau i'r rhai sy'n cymryd rhan. Ond os ych chi methu rhain, pidwch fecso, mi fydden nhw ar gael ar YouTube ac ar sianel Barddas ar, ar um, lwyfan digidol diwylliannol gwych am yn fuan iawn. Um, am ddeuddeg, trafodaeth, trafodaeth yn cofio Iwan Llwyd gyda Tom Morris, Geraint Lyfgrin, Sian Norddi, Myrddin ap Dafydd a Mer Erid Hopwood yn cadeirio. Wedyn, am un trafodaeth rhyngo fi a rhai o bobl ifanc disgleiriaf Cymru. Ni'n trafod pob math o bethau o'r gynghanedd i uh, ydy'r dull o astudio llynyddiaeth um, uh, y gorau gallai fe fod, a hefyd i holl gerddi gan Iwan Llwyd a'r rhai sy'n cymryd rhan yw Cadi Glwys, Ceili Sydenham, Hugh Griffiths, Mirain Owen, Lloyd Warburton a Catrin Air. A wedyn am ddau darlith gan Dr Manon Wyn Davies. Nid yw diwedd y daith, ond ei dechrau. Darlun o fywyd Iwan Llwyd. Astudiodd Manon ei waith ar gyfer ei, ei doethuriaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth a mae bellach yn gweithio'r Comisiynydd Iaith ac yn byw yng Nghaerdydd. A wedyn am dri, lansio llyfr Dathlu'r Talwrn, cyfrol unigryw o ystyried, um, i bod hi'n wahanol falle i'r gyfres Pigion y Talwrn, um, cyfrol gyda'r meiryn Ceri Wyn Jones yn ei lliwio hi, um, a hel atgofion cerddi um, a golwg tu ôl i'r llen ar gynnyrchiad uh, bytholwyrdd a phoblogaeth Talwrn y Beirdd. Hefyd, yn y drafodaeth, mi fydd y cynhyrchydd am 19 o flynyddoedd, Dwynwen Morgan, y Prifardd Llion Jones, sydd wedi bod yn cystadlu yn y gyfres ers y dechrau, ers ei fod yn bymtheg mlwydd oed, ac wedi bod yn rhan o chwe thîm gwahanol, a wedyn Marged Tudur, sydd newydd gyhoeddi cyfrol wych o'r enw Mynd, Gwasgar y Gwalch, a sydd wedi dechrau talyrna ers rhyw dair blynedd, ac eisioes wedi ennill y gyfres. Hefyd, yn ystod y dydd, gobeithio cewch chi fwynhau y ffilmiau byr gan feirdd, artistiaid, cerddorion a chyfeillion uh, Iwan ar draws Cymru, uh, sy'n hel atgofion amdano ac yn arddangos gwaith newydd sbon, uh, gwaith sydd wedi i geradu gan Twm Morris, fel dyn ni'n sôn, yn ymateb i gerddi uh, Iwan. Diolch i bawb am anfon ei deunydd i mewn a chefnogi'r wyl a'n helpu ni i wneud uh, uh, coffad teilwng o Iwan a'i waddol. Er mwyn cael yr amserlen yn llawn a'r dolenni i wylio popeth, ewch i'n gwefan ni, sef barddas dot cymru, a chlicio ar Digwyddiadau. A hefyd, bydd Alaw Griffiths ac Alaw Mai, yr, er, yr alawon i gyd, ar gael ar Twitter a Facebook drwy'r dydd i roi cymorth os yw rhywun yn styc, neu gellwch chi e-bostio marchnata at barddas dot cymru. neu uh, danfonwch golomennod a negeseuon o'r wedi clymu wrth i trad ata fi a fedru ei helpu hefyd. Anfonwch neges breifat a mi newn ni ein gore i'ch tywys chi i'r lle iawn neu ateb unrhyw gwestiwn. Gai ddiolch yn olaf felly i'n cyfranwyr ni heddi am i cyfraniadau uh, amrywiol a difyr uh, i'r wyl. Diolch i'n haelodau, i aelodau'n pwyllgor gwaith sydd uh, ddim yn cael unrhyw glod ond yn, uh, yn gorfod pwyllgorau ac yn gweithio'n ddiwyd ar ran y gymdeithas drwy'r flwyddyn. Ond yn bwysicach, bwysicach oll, diolch i'n holl aelodau a than ysgrifwyr. Felly, gael gwahodd chi i ymuno ni, mwynhewch Llwyd Ffest Gwyl Gerallt. I genigen.